Omer Dilsoz nivîsî, Kurdî di rastiyê de tune ye. Ez zanim ev sernivîs qirçeqirçê ji didanên we tîne. Hûn heq in. Ez bim dê qirçeqirçê ji didanên min jî bîne. Nexwe min çima pel bi zimanê xwe na û bi sernivîseke wiha xwe avêt nav agirê sor yê vê pirsa kor. Erê min xwe avête nav agirekî sor. Ku ew agir jî serkaniya xwe digihîje pirseke kor. Nexwe ev pirsa me çi ye? Îcar heke hûn jî hazir bin û ji qerebalxa heyatê, ji sergîjiya sosyal medyayê û çavlêgerana hevraz û nivişên wan piçekî xwe bidin paş û heskin em bi hev re hêdî hêdî xwe berdin nav meydana vî pirsa xwe ya kor. Erê we rast xwend. Kurdî di rastiya rastiya qeyd û derheşa me de di hokmê nîne de ye. yanî xwedin hebûneke bi hukmê tune de ye. Dengê we hate min, hûn dibêjin çi yanî? Ez bibêjim, di rastiya rastiya ku Adorno amaje pê dikir, yanî esasa di bin esasên veşarî de ye û ku heman wext kakilê pirse ye, bi me welê dike ku em gelek caran bêyê ku hayê me pê hebe, Di nav rewşek manipülatîf de bin û em bi xwe ava aşê derheşa serdest a bi destê hêzên desthilatdar ve li ser me tê sepandin tînin û wî aşî em bi xwe digerînin. Yanî di ser derheşa me re hukm li me tê kirin, ku em mêl û reftarên xwe li gorî rêgezên destnîşankirî û wê bîr û raya serdest li xwe û çemk û diyardeyên derheq xwe binêrin. Erê di rastiya wir de kurdî tune ye. Bo nimûne, Carekî weşangerekî me yê ku ew bi xwe nivîskarekî xwedan berhemê kurd e gotibû min, Esas hûn qesta wî em nivîskarên hem ziman kurdî hem qelem kurdî berheman naafirînin. Îro li meydana edebiyata kurdî tenê di asta taslakê de berhemok hene. Helbet di esasê xwe de ev gotina wî ne li xwe mikurhatinek ne jî derbirîna rewş û rastiyekî bû. Di esasê xwe de wî bê ku hayê wî jê hebe esasa fikra serdest ya dewletê a derbarê kurdî bi derhişeke Dilbijandina bi serdestê xwe dida der. Esas wî ne ya dil û hişê xwe lê ya ji hiş û reftarên serdestan daîsî dida der. Yanî bi zimanê herî maqûl û entel dantêl li gorî dilê yên jorê diaxivî. Lewra ew heq bû çimkî dewlet jî wisa difikirî, hûn ê niha bibêjin çi eleqe? bibêjim. Çimkî di aqilê dewletê de kurdî tune û ebed tu cîh û meqam ne ji wî zimanê nenas ne jî ji edebiyata wê re heye. Lewra heta anha ku hûn vê nivîsê dixwînin li Bakur qet li çi berhema kurdî doz nehatiye vekirin. Dozên heyî tev di çarçoveya propagandayê de ne û yek kitêba kurdî ji ber naverok, ziman û çîroka xwe nebe mijara tu mehkemeyên dewletê. Çimkî gava te doz vekir, ev e te qebûl kir. Qebûlkirin pêlekana ewil a naskirinê ye. Encax tiştê naskirî dikare were pênasekirin. Êdî dikare li gorî naveroka wê muamele pê re were kirin. Em jî gelek caran bi vê derheşa berbelavkirî ya serdest miamelê bi zimanê xwe, bi naverok û nasnameya wî dikin. Ew di miqabilê hest û heşê me de mixa bi di hukmê tune de ye û em jî tenê hin rehên aware ne û ji çirçirokên bav û bapîrên xwe pekiyane û hatine xwe li wê kavilê warî diêwirînin. Belkî jî me rêya xwe şaş kiriye û xwe di wê tarîtî de dîtiye. Erê di esasê wan de û mixabin di vedenga esasê me de jî kurdî tune ye. Kurdî zimanekî pêxavpênekirî, edebiyata wê jî ji bilî galegala hin wekî şaredarekî me yê pirrî pirr bilind gotî, Kendînî ya zar sanan, Kürtçe ya zanlar. Û jî pê ve ne tu tişt e, erê ev şaredar jî heq e, ew jî wekî wî weşangerî ji vê pirsa alos ke rixiye jê re barekî giran xuya dike û ji ber di lîteratura resmî de tu meşrûbûna wî nîne. Beredayî ye. Erê dewlet kurdî muxatab nagire, lewra nake mijara doz û mehkemeyên xwe. Tenê dihêle ku bêdeng, bêxweyî û xwedan ji nava zemanî de û mafê bihêle bila ji xwe re xwe bi xwe bimîne, jê re dê nasîn. Reftarên dewletan diyar in, heta ku tiştekî ji xwe re wekî xeter nebîne pûke pê nade. Wisa difikire dibêje ger dengek jê were em dikarin kontrola xwe ser çê bikin. Ji bo vê xwendevanan arasteyê wan ên deng kurdî û ziman tirkî dike Wan dike mijara dozê çemkî dizane ku em ji mexdûriyetan hez dikin. Wekî mişkî di dava pişikê de bi hiş û derhişa me dilîze û çawa bixwaze wisa me araste dike. Çimkî di rastiyê de em tune ne, em ji bo wan tenê ji bo formatekê bidine xwe û nîzama xwe wekî peyakekî ne, piyonekî ne. Carekî Weşanxaneya Sîtavê li Wanê ji bo bernameyekî gazî min kiribû, Midurê Polîsan ji bo çavdêrê hatibû bernameyê. Piştî çend saetan rapor dide navendê. Gewrem, komîserê min hewce nîne mirov pê bikeve, ji xwe tune ne û tu kes jî nehatiye. Sal du hezar û yek ji ber di yekê rezbera Îlonê de min helbestek kurdî xwend doza propagandayê li min vekiribûn. Min bi israr xwestibû ku min ji ber helbesta kurdî darizînin lê sawcî gotibû ev ne mimkûn e çimkî zimanek bi vî navê tune ye. Min gotibû nexwe we çima ez anîme vir, vaye ez pê tê mehkemekirin. Gotibû nexêr tu ji ber propagandeyê tê mehkemekirin. Min gotibû wisa be jî min ji ber ew propaganda bi vî helbestê û bi wî zimanê tune kiriye tê mehkemekirin. Gotibû tenê sûcê te propaganda ye. Xasma min çi propaganda nekiribû ji bilî xwendina bi kurdî. Niha hêj jî di vê nêrîna resmî de qazê serê derzê guhartin tune ye, kurdî tune ye, propaganda heye. Jixwe weşangerê me yê Bespêkirî jî gotibû, berhema kurdî tune ye, taslaka berhemê heye, Şareder jî gotibû, ev ên xwe nivîskar dihesibînin, Çimkî ji bo karîbe bibe nivîskar, divê meşrûbûneke wê ya li aliyê serdestan hebe. Divê wan qelema xwe lê dabe, axir em hê jî gotina xwe li avê dikin. Hê jî em nizanin bê ka giranî û qîmeta wan peyvên me di bêjinga wêjeyê de çend gram dike. Em ê berdewamî bidin nivîsandina taslakên xwe û em ê bi rişt xwe li sûcê propagandaya pirsa kor bidomînin. Derdekî me heye, madem kurdî tune ye, ne xwe, em çima hene, em kî ne? Yên bi kurdî dinivîsînin xwe wekî nivîskar dihesibînin.